игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый тапшыруыбызның бүгенге чаралышын тәкъдим итәбез. 7-8 декабрь көннәре Бишенче Бөтендөнья татарлары конгрессы көннәре без әле Казанның Корстон мәдәният мәркәзендә. Без
бүген вот бетердек бишенче конгрессны. Конгресста бик яхшы сүзгә чыкты вице-премьерыгыз сезнең. Бик матур. Да. Бик бик матур сүзләр әйтте. Берлек турында бердәмлек булын турында. И без аны бик хупладык. Зур алкышлар белән. Да, рәхмәт анарга. Хәзерге заманда Берлектә булмасак, уңышлар булмас бездә. Без берлектә генә торышыбыз кирәк. Бергә булышыбыз кирәк. Башкортмы, урысмы, татармы, һәммәбез бергә булышыбыз кирәк. Чөнки шундый берлек булса, Россия бик Куатлы, көчле мәмләкәт булачак. Бик көчле. Шуның өчен яңа 2013 елда мин, минем теләгем башкортларга, татарларга, урысларга, һәммәбезгә, һәммә халыкка Башкортстанның саулык, Зур уңышлар эшләрендә, зур бирелек бирелеп, үзебезнең республикабызга, Башкортстанга бирелеп, эшләп күтәрергә, абруен да Башкортстанның эшләрен дә, чөнки шулай әгәр без эшләсәк, Башкортстан да күтәрер, халкның тормышы да күтәрер. Бергә булыйк шулай. Мин инде бу конгрессның беренчесеннән алып менә бишенчесенә кадәр һәм инде мин аның һәммәсен көтеп алам. Чөнки менә шушы безнең бу татар өчен зур менә татарның иң зур парламенты, иң зур мәҗлесе, Иң зур киңәш майдан. Һәм инде менә шушында теге төрле төбәкләрдән җыелган безнең милләттәшләребез, уртага салып, үзләренең милләтнең язмышына кагылышлы, аның бүгенге хәленә кагылышлы фикерләрен җиткерәчәкләр. Һәм монда бит әле бер фикер, бер фикер, без инде беләбез дип әйтәбез, ләкин төрле яктан Төрле кешеләрнең фикерләрен ишетү бу бик тә мөһим. Чөнки нигә төрле яктан карагач, милләтнең ни хәлдә без, язмыш, кая барабыз, киләчәгебез нинди? Һәм менә шушында бәлкем уртак, бергә фикергә килербез. Әйтергә кирәк, хәзер милләтебезнең, бигрәк тә тел язмышы авыр хәлдә, кыл өстендә. Һәм шушындый шартларда безнең менә берләшеп, инде шушы ситуациядән, Шушы вәзгыятьтән ничек чыгарга? Менә шушының буенча без бердәм мөнәсәбәтебезне белдерергә тиеш. Без бу Рәчәй җирендә яшибез. Аннан башка якты кояш астында безнең дә бу якты дөньяда башка халыклар, башка кавемнәр кебек шушыннан яшисебез килә. Ягъни үзебезнең безнең табигый хокуклар канәгатьләндерелсен, милли телебездә укырга мәктәпләре булсын. Аның инде үзенең моң-зарларын, көйләрен шушындый җырларга мөмкинлек булсын. Аның хәзер шушыннан теге мәнфәгатьләрен күзәтүчеләр булсын. Без шушыларны, без башка халыклардан артыкны таләп итмибез. Без башкаларга табигый хокук, нәрсәләр менә шундый кирәк, без шушыларны үзебезгә таләп итәбез. Безнең монда хакыбыз бар. Чөнки без бу җирдә, безнең әби-бабаларыбыз яшәгән. Алар хезмәт түккән. Хәзер без эшлибез. Безнең балаларыбыз, оныкларыбыз эшли. Шуңа күрә без инде бу таләпләрне куярга хакыбыз бар. Мин менә сезнең белән сорашу вакытында иң беренче буларак Башкортстанга мөнәсәбәтләремне белдерәсем килә. Чөнки тик Татарстан белән Башкортстан бергә булган вакытта гына, бер-берсе белән аңлашып яшәгән вакытта гына Безнең милләтләребез яшәячәк һәм без максатыбызга ирешәчәкбез. Әлбәттә, безнең арабызга киртә салучылар да бар, юк түгел. Кайвакыт алар үз арабыздан да килеп чыга, ни кызганыч. Ә ләкин аларны бетермәстән, безгә алга бару мөмкинлеге юк. Башкортстан Татарстан өчен иң якын туган һәм иң якын ярдәмче һәм кардәш халык. Әгәр дә инде бүгенге Конгресска бәя бирү. Анысы делегатлар бирер ул бәяне. Мин нәрсә дип кенә әйтәсем килә, ни генә, нәрсәгә дә карамастан, татар халкы үзенең яшәешен дәвам итә. Ничек кенә, нинди генә киртәләр барлыкка килмәсен, ә ул киртәләр бар, 399 нчы законны гына алыйк, егыны милли телләрдә бирүне тыелуны гына алыйк, ләкин берсенә дә карамастан, Татарстан татар шушы киртәләрне җимерә торган халык. Җимерер рәвештә алга бара. Һәм инде бүгенге көнне менә конгресска җыелган халыкка минем теләгем бер генә, без әгәр дә бердәм, бер-беребезгә каршы булмау булмастан рәвештә яшәсәк, бездән дә биек халык булмас иде. Ни өчен дигәндә, бездә Акыл татарда. Бездә яшәү мисалы, бездә дәүләт төзү тәҗрибәсе, бездә барысы да бар. Бер нәрсә җитми. Менә безнең заманында дәүләтләребезне югалту, ул бер-беребез белән дустанә яши алмау, бер-беребезгә ук ату, Тукай әйткәнчә. Менә Тукай да Бишенче ел революциясе башлангач, чакыра халыкны, туктатыйк бер-беребезгә ук атудан, ди. Шуның өчен менә конгресс алдында да, бүгенге чыгышларда да әйтелде, менә шушы бердәмлеккә омтылу. Менә монда мин тагын бер факторны әйтәсем килә. Телләр мәсьәләсе. Менә заманында Хафиз Малик дигән Америкалы профессор килеп йөри иде монда. Шушы икара мөнәсәбәтләрне тикшереп. Ул әйтә, мондый нәтиҗә ясаган. Татар белән башкорт икесе бер телдә сөйләшә. Әгәр дә бу телдә башкорт сөйләшә икән, ул башкорт теле, әгәр дә ул телдә татар сөйләшә икән, бу татар теле, ди. Менә якынлыкны читтән карап торганнар шушы рәвештә күрә. Һәм дөрес тә күрә. Менә ни кызганыч, дин әһелләребез матур сөйли белә, ә ләкин бер нәрсәне әйтмиләр. Заманында, безнең өчен иң авыр чорда, 1552 нче елдан башланган чорда, биеклектән коллыкка төшкән чорда, безне динебез соклап, саклап калды, ислам дине. Ислам диненнән китә башлау белән, безнең. Яшәешебез какшый башлады, телебез дә, гореф-гадәтләребез дә югала башлады. Менә шуның өчен бүген дә дин ул безнең милләт сакчысы булырга тиеш, милләтебезнең сакчысы. Менә шуны дин әһелләре әйтеп әйтеп белеп кенә түгел, яши дә, шушы рәвештә яши дә белсеннәр иде. Минем теләгем шул. Безнең илебездә һәр халыкның үзенең тоткан урыны, хөрмәтле урыны, дәрәҗәсе булырга тиеш. Э, Россиядәге икенче урында торган татар халкының дәрәҗәсенә карап, башка халыкларның тоткан урынын да билгеләргә була. Әйтик, татарга да хөрмәт булмаса, татарның да тоткан дәрәҗәсе түбән булса, димәк ул башка халыкларныкы тагын да түбәнрәк дигән сүз бит. Шуңа күрә бу корылтай бер яктан караганда ул безнең бүгенге Россия җәмгыятенең халәтен кичерергә, Андагы халыкларның урынын, аларның хәлен билгеләр, билгеләү өчен бик мөһим вакыйга. Күргәнебезчә, татар милләтенең потенциалы зур, аның эшләрдәй кешеләре, көчле шәхесләре җитәрлек. Һәм бүген менә бу тагын уртак сөйләшүдән соң безнең эшләгән эшләребез тагын да артыр дип өметләнер җиребез бар. Чөнки тагын бер тапкыр җыелдык һәм быелгы корылтай башкаларыннан аермалы буларак, бәлки, Биредә берничә стратегик юнәлештәге документ кабул ителәр чәк бит. Менә бу халкыбызны саклау стратегиясе, аның төрле юнәлешләргә бүленгән эш планнары. Бу менә фәнни яктан карап эшкә килү, ул киләчәктә милләтебезне берләштерүгә, саклауга өмет уята. Минем уйлавымча, рух ул менә күп төрле өлештән тора. Тәннең бер өлеше авыру булса, Башка өлешләре таза булса да, бу кешене барыбер таза кеше дип булмый, чөнки ул бер генә әгъзасы авыру булса да, ул инде гомумән авыру һәм эшен тиешле дәрәҗәдә алып бара алмый. Шуңа күрә, минем уйлавымча, монда тел мәсьәләсе дә, әхлак мәсьәләсе дә, динебез мәсьәләсе дә, никахлар мәсьәләсе дә, аларның бөтенесен бергә карарга кирәк һәм бер юнәлешкә генә өстенлек биреп, башкаларын онытырга ярамый. Һәммәсен тигез алып барырга кирәк. Безнең өчен һәммәсе мөһим. Балалар тәрбиясе, татар гаиләсе, динебез мәсьәләсе, мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләрен, һәммәсен тигез алып барырга кирәк. Татар дөньясында да менә без баштагы килгән елларда конгресста да, җыелышта бик күп урысча ишеткән идек. Без, әлбәттә, Япониядә тудык, үзебез әби-бабайлар бордан чыккан инде. Ә хәзер Америкада яшибез, без инде урысча белмибез, безгә бу бик авыр иде башта. Менә бу юлы да, әлбәттә, әлбәттә, монда. Бераз әлдә урысча да сөйлиләр, ләкин дә бик күп татарча да булды. Татарчаның теленең дә үсешенә бик шатбыз. Шулай ук бүген дә ишеткән кебек, башта кириллица гына иде, хәзер латинчада да бик күп әйберләр бар, английсчага да әйләндерәләр, дөнья теленә дә. Дөньяда да шул татарлыкны тагын да үстерергә бик күп алга киткән, бик шатландык. Дин әһеле буларак, табигый, бөтен бу туплантыларда сөйләшелгән вакытта күп җирләрдә, Күп дәрәгәтләрнең авызларыннан дин дигән сүз чыга һәрвакыт. Гаиләдә татарлыкны, горф-гадәтләрне алып барулар бар, ама диннең мөһим булганы уртага чыга. Әгәр ул гаиләдә динне алга алып барсалар, ул мөхәккәк ки мәмләкәт тә алга барыр дип мин шулай итеп өмид итеп торам. Вә. Рөкия әйткән кебек, 1997-дә беренче мәртәбә килгән вакытта, ул вакытларда конгресста бик күп э, чалмалар килгән э, дин әһелләре күп иде, әмма бу елларны э, алар азалып тора. Бик чалма кигән халыкны күргәнем юк. Аның өчен сүздә дин-дин дип әйтәләр, әмма яни дингә тагы бераз куәт куйсалар, минемчә яхшырак булыр дип уйлыйм. Латин имләсенә күчү хакында. Менә сезгә ул Америкада яшәп ничек күренә ул?
Бик файдалы булыр. Чөнки бездә бөтен хәрефләр Ауропаның да бик Төркия кебек җирләр белән без элемтәбез бик күп бар. Төркиядә булсын, башка мәмләкәтләрдә булсын, алфавитик белән язылган сүзләр булса, без укый алабыз вә Э, мәнәсен дә аңлый алабыз. Халбуки яшьләргә дә, чөнки яшьләр сирилектан да белмиләр, арабча язуларын белмиләр. Аларга бераз авыр. Сириликка әйлән, э, сирилектан түгел дә алфавитикка әйләнсә, э, латин хәрефенә ул вакытны газеталар да чыкса ул шәкилдә бик яхшы булыр дип уйлыйм. Корстон мәдәният сараенда Татарстанның һәм Казан шәһәренең кул осталарының җәүһәрләрнең күргәзмәсе булды. Каршыгызда Казан ханнарының киеме һәм аның баш киеме. Күрәсез, моны инде Казан ханының таҗы диләр. Аны фән хезмәткәрләре шапка Мономаха дип тә әйтәләр. Заманында, имеш, Владимир Мономах моны күреп, үзенең патшалыгында